Di li tiġi toħloqli din liġi, Kapitlu 567 ta' Liġi ta' Malta, illi biex ningħoġbu ma' ċirku ta' nies ma nistgħux nagħmlu programmi illi jitkellmu dwar il-gays, dwar il-lesbians, bisexuals, transsexuals, queers u dawn it-tip ta' nies, dinha tmur direttament kontra l-fundamentali taċ-ċiviltà tagħna. Imma il-liġi Hekk tgħid jew tgħid ma nistgħux nitħaddtu fuq il-conversion therapy? Le, le, le, il-liġi hija kategorika. Xiex ma nistgħux niddiskutu l-gays? Ma tistax tiddiskuti. Jekk jiena pereżempju se niddiskuti l-conversion therapy, mhux tiddiskuti l-gays, il-conversion therapy. Jiġifieri li jiena lilek ngħidlek isma' John, are you sure illi inti lesbian? Are you sure illi inti gay? Are you sure illi inti queer? Do you feel dirty about it? Can we discuss? Is there an opening? Issa, dawn qed jgħidu le. Din it-tip ta' diskussjoni b'mod illi tista' ddaħħal is-suspett f'xi moħħ ta' xi ħadd illi hu jew hi mhumiex hekk, Dika ma tistax tagħmilha. U din hija. Però jekk xi ħadd j-, mela qegħdin niddiskutu għax qishu hawn żewġ partijiet ta' din il-konverżazzjoni. Waħda hija il-conversion therapy b'mod ġenerali x'inhi u għandhiex tiġi projbita. U l-oħra hija għandhiex ikollna permess niddiskutuha, għandhiex tkun legali. Kien hemm programm fuq hekk li persuna illi kien gay, għandu kun ġibtu wkoll fuq il-dan. Għal Matthew Grek qed tgħid.
Għal Matthew Grek illi illi kien gay u dana ikkonvinċa lilu nnifsu u ikkonvinċewh illi din ma kinitx il-linja anotomika jew psikoloġika tiegħu u he went back to say jiena niddejjaq ngħidha din il-kelma imma jiena ejja nsejħulu hekk normali. M'iniex nagħmel distinzjoni. Ara, jiena jiena moment jew għamilt erba' sigħat hawn parla, jiena ara u m'iniex konvint, jiena nħoss li l-frażi ex-gay tqarraq meta niġu għal Matthew. Għax Matthew jħabbar li huwa ex-gay. Fil-verità li qed jgħid Matthew u naħseb li għandu kull dritt li jgħidha onestament, li jgħid isma' jiena jiena għandi tendenzi omosesswali, rajt il-Bibbja u l-Bibbja tgħidli li Alla daw l-affarijiet ma jixtieqhomx, Jiena biex nogħġob lil Alla, ħa nirripressa, jiġifieri eventwalment dak li ħareġ mit-taħdita tagħna, ħa nirripressa dawn il-ħtiġijiet biex ningħoġob minn Alla. U s'hemmhekk jiena naħseb li għandu mhux kull dritt, ta' id-dritt kollu tad-dinja. Naħseb huwa qarrieqi meta jgħid imbagħad li huwa eks gay, jagħtik x'jifhem li da f'daqqa waħda minn omosesswali issa sar eterosesswali li Il-frażi ex. Hija qabża bijoloġika naqra diffiċli. Il-frażi ex gay, il-grupp tal-lesbians, bisexual, transgenders, queer, jgħidu li hija anatema, mhix permess li tgħid ex gay. Jiena ma nindaħal lil ħadd. Għid dak li għandek tgħid. Imma dawn li qegħdin jgħidu hu Jekk inti tagħmel referenza għal din it-terapija ta' konverżazzjoni, tista' titqies. Konverżjoni, eħe. Konverżjoni. Tista' tqies bħala riklam. U jekk inti tagħmel riklam, inti soġġett għall-pieni tal-liġi. Dan il-każ qed jiġi ttestjat bħalissa fi proċeduri l-Qorti u allura huwa sub iudice. Jiena personali għandi rispett għal kull fehma ta' kulħadd. Però din, illi xi ħadd irid jipprova jindaħal 'il xi ħadd ieħor milli jgħid kif jaħsibha jew x'jidhirlu, mhijiex aċċettabbli. Dik għad tmur kontra l-libertà ta' l-espressjoni, kontra l-ħelsien tal-ħsieb, qed tikser il-Kostituzzjoni ta' Malta, qed tikser il-Konvenzjoni Ewropea U naf li qed isiru diskussjonijiet bħalissa illi din liġi tiġi sfidata quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. Ġifieri inti taħseb li għandu jkun legali li jiġi rreklamat il-conversion therapy? Le, mhux qed ngħidlek hekk. Jien qed ngħidlek, kulħadd għandu dritt illi b'responsabilità jgħid li għandu jgħid. Mentri dawn qed jinterpretawha, lanqas dak il-privileġġ m'għandu jkollok. Jiena nista' ngħid xi ħaġa, tgħid li ddispjaċini hemm il-bezzina. Qed tgħid ċuċata, jiena ma naqbilx miegħek, all right għandek kull dritt. Imma mhux li li qed timpedini, le, ma tistax tagħmel programm. fuq dan is-suġġett għax dak huwa reklam biex min huwa hekk tista' ġġiegħlu jaħseb biex ma jibqax hekk. Imma m'hemmx liġijiet fejn wieħed ma jistax jagħti pariri ta' terapija li m'għandhomx bażi xjentifika. Ara, jiena għandi problema fl-idea ta' conversion therapy, anka ma l-isem conversion therapy, naħseb li huwa naħseb li mu preċis xej. Ehm, pratikament kif nu fil-liġi Maltija, fil-liġi Maltija conversion therapy u koll ehm, tinkludi trażin. Din mhix din mhux Malta. Di kien hemm persuna ġo Brussels, iltaqa' ma' dawn in-nies, Hu qal li huwa hekk? Ġabru xmata materjal? Qal li huwa hekk x'jiġifieri? Li għandu din il-kundizzjoni, that he is gay, per eżempju, u dil-frażi ħadha proprju minn dawn il-kotba, xogħlijiet ta' nies li għandhom dal-orjentament, għandhom kull dritt jekk iridu, u ġie u ttransplanta Malta. Ma ħarġitx l-ispjegazzjoni u rridu nkunu nafu kif ċittadin ordinarju sempliċement għax qiegħed f'kummissjoni ta' kummissarju fi Brussels, irnexxielu jgħaddi dal-abbozz mill-Parlament. Biex għadda mill-Parlament ifisser li kien hemm kollużjoni, ftehim ma' membri tal-Parlament Malti biex jgħaddu dil-liġi. U din għaddewha fis-sena 2016. U qed isir ħafna diskors fuqha. Naħseb li ħin minnhom fl-istorja ta' Malta kien hemm Badna din il-mogħdija biex nilliberalizzaw biex id-drittijiet ċivili jitħarsu iktar kellek il-fatt li n-nies omosesswali setgħu jiżżewġu u naħseb flimkien magħha kien hemm ukoll din l-idea tal.
Il-bidu kien. Conversion therapy li tiġi illegali. Biex jien naħseb li huwa suġġett vera delikat li fih ħafna dimensjonijiet differenti li qed naqbdu u nitfgħu kollox keffa waħda Partikolarment, jiena bniedem li d-definizzjonijiet naħseb huma s-sisien ta' kull argument. U d-definizzjoni ta' conversion therapy ma tagħmilx sens. Għax conversion therapy x'qed tgħidlek? Mela inti kont A u jien b'din it-terapija ħa nġibek B. Filwaqt li l-liġi Ma tisħaqx biss hekk, tgħidlek ukoll li jekk inti tipprova trażżan, jiġifieri jiena A, imma mhux se nsir B, ħa nsir A, ħa nirripressa dawn il-ħtiġijiet. Dik mhijiex conversion, dik hija repression, però xorta hija illegali u hemmhekk għandi problema għax jekk ħa nrażżnu il-kirbiet sesswali, mela issa ħajkollna nħarsu lejn il-kastità tas-saċerdozju, lejn il-kastità tas-sorijiet, ħajkollna nħarsu lejn il-kastità ta' ħafna kulturi. U hemmhekk naħseb li sar saret leġiżlazzjoni mfassla mingħajr biżżejjed għaqal. Apparti li mbagħad għandek il-problema ta' jgħidulek isma' jekk da jkun vulnerabbli ma' min ħa jiddeċiedi jekk hux vulnerabbli. Hemm ħafna problemi, naħseb li hemm bżonn li din il-liġi u anke l-affarijiet tar-reklamar kif qed tgħid int jew li jiena mmur u ngħid nistqarr il-bijografija tiegħi x'inhi, timmerita ħafna iktar skrutinju li mmur lil hinn mill-, Minn di li isma' ċertu affarijiet huma anatema ma' nies ma jistgħux jingħaddu, miċ-ċensura. Is-soċjetà tagħna dejjem kienet krudila fejn tidħol l-omosesswalità, fejn jidħlu il-gays. Jiena liberu fuq dawna l-affarijiet, jekk int hekk, hekk, u mhux se noqgħod niġġudikak x'għedt, imma ma rridux immorru issa l-estrem l-ieħor, ngħidha oj! Inti però ma tistax tikkummenta issa fuq il-kundizzjoni tiegħi li ma jmurx jisimgħek xi ħadd u bid-diskors tiegħek iġġiegħlu li mill-pożizzjoni tiegħek kif inhu jinbidel għax inti tkun ikkonvertejtu. Qed tifhimni? Dik li jiena qed noġġezzjona. Iktar u iktar. Ġifieri inti taħseb li Matthew Grech, l-ewwel ħaġa nixtieq nikkjarifka li l-omosesswalità mhijiex kundizzjoni. hija orjentament sesswali. Matthew Grech, ġifieri inti taħseb li Matthew Grech għandu jkollu id-dritt li jekk irid joħroġ pubblikament eh, u jagħmel bħal ma fuq dal-podcast eh, essenzjalment. Jgħid li l-esperjenza tiegħu kienet li isma' biex jinoġob mal-mulej u eh, jirrepressa daw il-ħtiġijiet. Le, noqogħdu attenti.
Jiena m'iniex ħa niċċensura x'jgħid jew x'ma jgħidx jew x'jaħseb jew ma jaħsibx. Jiena ngħid illi fit-2004 Malta daħlet l-Unjoni Ewropea. Il-prinċipji bażiċi tal-Unjoni Ewropea u l-prinċipji bażiċissimi Hija l-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-kelma, il-libertà tal-moviment, fost libertajiet oħra. Kien Eddie Fenech Adami li fin-1987, jiġifieri qabel ma dħalna l-Unjoni Ewropea, għamel bħala parti mil-Liġijiet ta' Malta, Kapitlu 319 tal-Liġijiet ta' Malta, il, Konvenzjoni Ewropea għad-Drittijiet u l-Libertajiet tal-Individwu. Għandna Kostituzzjoni li ilha ġejja minn l-1964 u mbagħad ġiet aġġornata fis-sena 1974, fejn Artiklu 4 tal-Kostituzzjoni hemm dawn id-drittijiet u libertajiet fundamentali tal-individwu. u b'hekk jinħoloq il-Qorti Kostituzzjonali tagħna, ta' Malta, li jista' jiġi wkoll. Jiġifieri inti qed tgħid li l-libertà tal-espressjoni għandha tkun ta' umbrella li tipproteġi kull xorta ta' espressjoni. Però anke jekk ikun gideb Eh? Ġviri, ġviri, jek, jek, eh, Matthew jkun qed jgħid l-isma jena, assolutament, jena talab fuqi il-fader u il-paster u issa nħoss li jena eh, eterosessuali, attrat ħafna n-nisa u madni homosessuali xej u forsi qed jagħmel dan bi skopijiet biex jipperswadi aktar nies jiġu għal din il-konverżjoni. Meta fil-waqt mhux minnu, fil-fatt m'hemm ma sibt ebda tip ta' riċerka, studju xjentifiku li jista' jintuża bħala bażi li dil-konverżjoni tista' ssib. Tista' ssir. Jekk Matthew jkun qed jigdeb, jkun qed jagħmel stqarrijiet li mhumiex, m'għandux ikun hemm liġi li ma tippermettiex jagħti dawn it-tip ta' Kultant għal ċertu nies ikun hemm min jixtieq li huwa straight anke għax is-soċjetà tippenalizzah għax huwa omosesswali. Ġifieri dawn it-tamiet foloz, forsi anke tagħti tamiet foloz lill-ġenituri li jkunu li jkunu għandhom ħsieb konservattiv. X'taħseb? Le, le, le.
Ġa għandna, għandna l-makkenarju fil-liġi. Jekk jiena qed ngħid isma' jiena kożmiku, Jiena kożmiku, universali, transendentali. M'hemm xejn li jżommok lilek. Ieqaf għid iċ-ċuċati. Sfidani! Hemm ibeżżina illi inti vera hekk. Issa jiena nista' nikkonvinċik jew ma nistax nikkonvinċik. Hemm l-intelliġenza bażika illi għandu kull persuna. Mela jekk din il-persona li qed issemmi Matthew Grech qed jgħid hekk, u jiena ngħid, Oh, this is fucking bullshit, għandi dritt illi nirribattih Allura hemm iċ-checks and balances tal-liġi. Jiena li qed ngħid ma nistgħux nittolleraw sitwazzjoni li lili tagħlaqli ħalqi, li ma nistax niġi hawn fuq il-programm tiegħek pereżempju u ngħid isma' dawn iċ-ċuċati tal-conversion therapy għandna nitkellmu dwarhom mod u mod. Ma nistax insib lili nnifsi l-Qorti illi qed nagħmel reklam dwar it-terapija tal-konverżjoni. Jiġifieri iċ-checks and balances tal-liġi qegħdin hemm u għandhom jiġu aċċettati u għandhom jiġu mgħannqa minn kull min jgħożż il-libertà tal-espressjoni.
Mela, tlaqna?